Nirringrazzjakom kif wedna illum se nkunu qegħdin inħabbru metodu ġdid ta' ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija, metodu li jitlaq mill-metodu antik li dejjem kellna f'pajjiżna għal snin twal Metodu ta' trasparenza li jirrifletti t-trasparenza li tant nemmnu fiha u li huwa xieraq għaż-żminijiet tal-lum. Jibda bil-prinċipju bażiku li jien ma rajt u mkien fl-abbozz imressaq mill-Oppożizzjoni stabbilit mill-Venice Commission, dak ta' public competition, ta' kompetizzjoni pubblika, kompetizzjoni li mhux se tkun waħda interna fil-Korp tal-Pulizija imma hija waħda pubblika nieqsa, dan il-punt tant kruċjali nieqes mill-proposta tal-Oppożizzjoni, illi jfisser illi l-persuni li jistgħu japplikaw se tkun permezz ta' sejħa pubblika. Is-sejħa pubblika toħroġha l-Public Service Commission. Il-Public Service Commission hija awtorità li toħroġ mill-Kostituzzjoni, awtorità kostituzzjonali, li tajjeb ingħid ir-rappreżentanti fuqha huma tnejn maħturin mill-Prim Ministru, tnejn mill-Kap tal-Oppożizzjoni u Chairman li huwa maqbul mill-partiti politiċi, bejn il-partiti politiċi. L-applikazzjonijiet, wara li jinħarġu, jiġu evalwati mill-Public Service Commission, jiġifieri jekk jidħlu erba' applikazzjonijiet, ħames applikazzjonijiet, tliet applikazzjonijiet, jiġu evalwati minn din il-Kummissjoni, Kummissjoni li toħroġ mill-Kostituzzjoni, u jiġu shortlisted għal żewġ kandidati. Mela jekk għandna erba' jinżlu għal tnejn, jekk għandna ħamsa jinżlu għal tnejn, jekk hemm tlieta jinżlu għal tnejn. Dawk it-tnejn li fil-fehma tal-Kummissjoni jkunu l-aktar indikati biex jokkupaw il-kariga ta' Kummissarju tal-Pulizija. Minn hemmhekk, il-proċess jimxi għand il-Prim Ministru u l-Prim Ministru jagħżel l-aktar kandidat li hu fil-fehma tiegħu jidhirlu li jixraqlu jokkupa l-kariga ta' Kummissarju tal-Pulizija. Tajjeb, inħarsu lejn dak li provdiet il-Venice Commission fir-rapport tagħha. Il-Venice Commission tat dritt ta' veto lill-Prim Ministru, jiġifieri d-dritt illi Prim Ministru jkun jista' jirrifjuta dak illi jibgħatlu l-Evaluation Committee. Jien dan id-dritt lest illi nċedih. Imma lest inċedih għar-raġuni prinċipali illi ma nixtieqx li ninġi f'pożizzjoni li nikkuntrasta mal-Public Service Commission u l-Kummissjoni tibgħat kandidat u l-Prim Ministru jgħid le. U allura naturalment se tgħiduli li dan huwa verament metodu rivoluzzjonarju saħansitra aktar oneruż, jiġifieri aktar iebes minn dak li qaltilna biex inwettqu l-Venice Commission. Imma fadal iżjed. Fadal stadju ieħor kruċjali. Fadal l-istadju tal-Public Appointments Committee, jiġifieri dak il-kumitat parlamentari illi huwa kompost minn membri tal-Gvern u membri tal-Oppożizzjoni, mela l-għażla, ix-xewqa tal-Prim Ministru, mhux se tkun waħda finali imma se timxi quddiem dan il-Kumitat u dan il-Kumitat se jkun jista' jagħmel il-greening, l-iskrutinju tiegħu, l-Oppożizzjoni se jkollha l-opportunità sħiħa illi tagħmel id-domandi kollha illi jidhrilha xierqa u minn hemmhekk ukoll jittieħed vot parlamentari. Mela l-Oppożizzjoni se jkollha l-parteċipazzjoni tagħha. kemm fl-istadju tal-Public Service Commission, kif spjegajt, Public Service Commission hija maqbula bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni, tnejn proposti mill-Gvern, tnejn min-naħa tal-Oppożizzjoni, Chairman li huwa maqbul u terġa' mbagħad l-Oppożizzjoni tidħol fl-istadju finali tal-Public Appointments Committee. Jifdal l-aħħar aspett. L-aħħar aspett hija l-kelma ta' rġulija tiegħi, il-kelma li qed nagħti mal-poplu Malti u Għawdxi kollu, li rrid Kummissarju tal-Pulizija li jkun serju, li jitħalla jagħmel xogħlu b'mod awtonomu u mingħajr indħil. Dan jiena wegħdu. Aħna Gvern li jiddeċiedi, aħna Gvern li qed jaġixxi.
So, Dr. Abela, under the new system, do you envisage a scenario where we'll have a police commissioner who has not been a police officer in the past? Am I understanding that correctly? Il-kriterji tal-eligibilità trid tfassalhom il-Public Service Commission. Dak huma dik hija xi ħaġa li tidħol fil-mansjoni tal-Public Service Commission u hi trid tfassal il-kriterji tal-eligibilità. But it could it could play out that we could have a police commissioner who has never been a police officer, am I understanding? I just want to be sure I understood. Mhux neċessarjament għax jiddependi mill-kriterji tal-eligibility. Issa, irridu nagħmlu distinzjoni bejn il-public call u l-eligibility għax il-Public Service Commission mbagħad tittamel ir-rekwiżiti ta' persuni li jkunu eliġibbli biex japplikaw għal kariga. Fosthom jista' jkollok il-kwistjoni ta' esperjenza fih dan il-Korp tal-Pulizija dik xi ħaġa li tiddeċiedi dwarha il-Public Service Commission. Hemm timeframes stabbiliti għal meta jkollna Kummissarju ġdid eventwalment? Se mmexxu b'ritmu li iktar ma nistgħu ngħaġġlu aktar aħjar, ħalli l-pajjiż ikollu l-Kummissarju tal-Pulizija. Fil-frattemp hemm l-aġent Kummissarju tal-Pulizija li qiegħed jaqdi d-dmirijiet ta' Kummissarju tal-Pulizija. Imma nixtieq li iva jkollna dan il-Kummissarju maħtur, maħtur b'dan il-metodu ġdid, metodu li jirrifletti t-trasparenza sħiħa.
Prime Minister, today um, you received an email um, concerning an alleged um, breach of the Whistleblower Act involving two persons of your security detail. Can you comment? Jiena il-security detail meta nqala l-episodju li qed jissemma hemmhekk ma komux persuni mażulin minn imma persuni li jiena urid. Mal-moment li sirt naf li kien hemm diċerija kważi kważi ta' ta' wrongdoing, within seconds aġixxejt u neħħejthom minn

Illum, ilbieraħ, ħarġet b'abbozz kompletament private members bill kompletament differenti fil-kontenut tiegħu li ma jirrispettax il-Venice Commission Report, jiġifieri hawn hekk kwistjoni ta' prinċipju. Jew se nimplimentaw il-Venice Commission Report jew m'aħniex. Il-proposta tal-Oppożizzjoni ta' due terzi bi two thirds imkien ma qiegħda fil-Venice Commission Report.